Бу дага атның алгы аягы өченме, арткы аягы өченме? Ә аның аягы авырта микән шушы даганы кадаклаганда? Әссәләмү алейкум, хөрмәтле дуслар! Бүген ярышлар темасын күтәрәсем килә. Әлбәттә, бу темага килгәндә, ат чабышларыннан башларга кирәк. Минемчә, татарларның атлар белән бәйләнеше аеруча нык һәм борынгы. Кызганыч, бүген ул бәйләнеш бик зәгыйфь. Шулай да ул әле бик өзелмәгән дә.

Үземнең э, атка шулай утыргач, э, ничектер борынгы заманга күчкән кебек үземне шулай хис итәмен. Үземнең хисләремне ничек э, әйтергә дә белмим, ничек сезгә, машалла. Күчерергә дә белмим ничек үземнең хисләремне. Бик ошый һәм шаккатам ничек соң шундый бәләкәй балалар шундый зур атны үзенә шул тыңлаттыралар. Шаккатам шуңа.
Мин бу конный мәктәпкә 3 ел йөрим. Мин атларда йөрим. Бу бәләкәй ат. каплау. Без аларны чистартабыз, ашатабыз, сайлыйбыз без аларны. Ага, сез үзегез болай ярышларда әле катнашмадыгыз, әйе? Мин катнаштым. Ярышларда катнаштым.
Әйе. Шәһәр сабан туенда. Шәһәр сабан туенда мин катнаштым. Эй!
Әллә ничек? Мин мин үзем атларда җөрмим, мин аларны ашатырга, торырга яратам. Миңа монда килергә ошый, карарга аларга.
Әлеге атнада менә конкур буенча ярышка барып кайтканнар иде Казанда ике кызларыбыз. катнашты. Ат үзенең эмоциональ халәтен, үзенең колаклары белән, аяклары белән, күзләре белән һәм хәрәкәте белән кешегә сиздертә.
Атның аякларын дагалаганда ат үзенең менә шул авыртуны сизәме? Юк, алар сизмиләр.
Алар тояклары безнең тырнак шикелле.
Шәхсән үзем өчен дә һәм сезнең күбегез өчен дә ат чабышларын Сабантуйдан аерып булмый. Нәкъ шушы мәшһүр татар бәйрәмендә ат узышлары да, башка ярышлар да уза. Элек ничек булган икән, Кояш газетасындагы репортажга күз салыйк әле. Аннан 1913 елгы Сабан туе ярышлары турында белеп була. Сабан туеның беренче көне иске стиль белән унынчы майда шәһәр ипподромында үткәрелгән. Спорт төренә караган ярышлардан ат чабышулары, велосипед узышлары, җәяүле йөгерешләре кулланылган. Килгән халыкның саны 2500 дән артык булган. Ипподромга кермичә, тыштан билетсыз караучылар да байтак күп булган. Ат чабышында беренче булып Кибәхуҗа авылыннан Исламгали аты булган. Икенче көнне баганага менү ярышы да үткәрелгән. Сабантуй өч көн узган. Өченче көнне рәсми чаралар узган. Әлеге тантаналы көнне өч меңнән артык җыелган халык арасында Шәһәрнең мәгътәбәр имамнары, байлары да шактый гына күп күренәләр иде. Вице-губернатор һәм полицмейстер да килеп, бер сәгать тамаша кылып торган. Сабан туена рәислек итүчеләр Бәдретдин Апанаев белән Әхмәтгәрәй Әҗемов булганнар. Ә Сабан туен оештыру өчен хәйрия җәмгыяте җаваплы булган. Әби-бабайларыбыз хоккей уенын белмәгәннәр. Ләкин хәзерге вакытта хоккей уены бик популяр.
Безнең менә авылда, әти-әниләр авылда үскәч, бабайлардан сырыбыз. Без Кыш көнне ди бозны чистартып, талларны бүкләп ди, теге атның кәкәйләре белән ди, ниләр уйнап йөри идек, уйнаганнар инде. Бабайлар
чыкмаганнардыр, бабайларның бүтән эшләре күбее. Сугыш вакытыннан соң, анда кайту уйнарга вакытлар булмагандыр. Әти уйнаганы хоккей, музыкант чеклисында, Треста спорт инструкторы булып эшләгәне, Сасыр Антонда хоккейлар да күрде, футболлар да күрде. Ир кешеләргә нәрсә бирә? Тәртип бирә. Үз вакытында киләсең, үз вакытында бозга чыгасың, үз вакыты белән боздан чыгып китәсең. Кардәшләр белән киңәшләшү. Үзегез күреп торасыз монда ничек. 20 кеше җыелды, әле Бөтенесе дә кереп җитмәде. Кардәшләрдәй җыелдык. Әлхәмдүлилла. Мин монда хоккей уйнаганда кардәшләр белән аралашам. Ну, бу безнең как бы здоровый образ жизни була инде. Сәламәтлек. Монда килеп уйнаганда күңел тынычлыгы ия алам. Кардәшләр белән аралашудан иман байлыгы арта. Әлхәмдүлилла.
Мөгаен, сез минем белән килешерсез, бу ярыш иң борынгыларның берсе.
Безнең бу ирекле көрәш ул вообще сугыштан соң гына

Ковёрга чыгарга көрәшергә. Без бәләкәй балаларга әйтәбез, вышел на ковёр, уже чемпион диябез. Уже чемпион.
Көрәш ул сәламәтлек генә түгел, ул тормышны тәртипкә сала.

Кирәк булса, әйтеп бирәм, ул шәп хәзрәт! Тулган ай күк балкып чыккан Шиһап хәзрәт дип мактаган. Мәрҗани китапларын да гарәп телендә язган, шуңа күрә аны бөтен дөньяда да беләләр. Әмма кайберләре әле аның оста көрәшче булуын белмиләр. Ул иң көчле батырлар белән көрәшкән һәм аларны җиңә торган булган. Юкка гына түгел, чөнки спорт белән шөгыльләнү мөселман тормышында мөһим урын алып тора. Ул бит Пигамбәребезнең сөннәте. Хәзрәт бу хакта төгәллерәк сөйләр. Һәм инде безнең динебезгә килгәндә, ислам динендә Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең төрле хәдисләре бар ярышу турында һәм без мисал китереп әйтә алабыз, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хатыны белән, мәсәлән, йөгерүдә ярышкан һәм шулай ук бар аның Пәйгамбәребезнең сүзләре Йөзү турында, атта чабышу турында бар хәдисләре, ул, Балаларны өйрәтегез, дигән шуларга. Һәм Пәйгамбәребезнең бар шулай ук хәдисе, ул әйтә, Көчле мөселман зәгыйфь мөселманга караганда Аллаһка якынрак, ләкин икесендә дә бар хәерлелек, ди. Һәм шулай да. Без, әлбәттә, спорт белән дә шөгыльләнергә тиешбез, үзебезнең тәнебез артыннан да карарга тиешбез, чөнки бу безнең, аның, тәннең дә безнегезгә карата хакы бар һәм без аны үтәргә тиешбез. Ләкин шулай ук онытмаска тиешбез изге эшләрдә дә ярышуны, чөнки Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Коръәндә әйтә, Фәстәбикуль хайрат, ягъни ярышыгыз изгелекләрдә. Изге гамәлләр кылуда, садака бирүдә, башка изге гамәлләрдә ярышыгыз.
Спорт белән шөгыльләнгән кеше көчен, сәламәтлеген арттыра. Үз милләтенең тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнгән кеше